ki te whakarongo mai kei ea te aunga mai o te kōrero. Me uhi atu ki a Ranginui e tū nei, māne o mai te mana, te ii, te wei, i ai. Ka tiake koia tēnei ka ruku atu au ki te moana. Ka tikina atu e au ko te mongopare, ana ka tukuna atu rā māne ko tōna tira, e rere aere i ngā wai tuku ngā kiri i ngā wai i rerenga kura o te ao. Ki reira, ka rauiwa i te ao ki te aumii o te korimako o Taranaki i uta nei. Ko te korimako manu, ā, ko te mongopare ka mahi tahi. Ka uiua reretia o rāua mi i kiwea ki te rangi e tū nei ki te kaʻu o rangi, ki te wini o rangi, ki te mana o rangi. Kia kōtou ngā mana kua wehe mai nei te ao kikokiko, kua rarau ki te pō wai ariki, takoto tira a mai kōtou. Tātou te ao tangata nō ngā wai katoa o te ao, karanga mai, nau mai piki mai rā ki Pupuka Te Wānanga. Te kore mako o Taranaki iwa tekau mā wa, iwa tekau mā wa reo tēnei e mii kau ake ana ki te mua ki te muri, mauri tūkirunga. Nau mai rā. Nau mai rā e te tini a te amanu. Nau mai rā koutou e ngā iwi, ngā apu, ngā kārangarangatanga tē maha kua rarau mai nei ki te wānanga, ki te whakarongo ake rā ki ngā kupu kōrero i waihongia mai e te Kāika Mātua i te wai i a rātou. Kua noho mai rā ko rātou mā, ana, i roto i ēnei kōrero e ora tonu mai ana, e oreore tonu mai ana tō rātou mauriora. Hei whakamauriora ake anō i a tātou o tēnei whakatupuranga, hei whakamauri ake anō i a tātou o tēnei whakaukinga, koia tēnei ko ngā kupu a rātou mā. E whai ake nei, i a taro ake nei ka puta ngā kōrero a Hēmi Sundrin. Hēmi Sundrin e uri nō te a, iwi ngā iwi o roto o Taranaki mā. E ti anō e whakataukītanga kōrero tāna, hei toa, hei toa ki runga ki a tātou. Ka mutu ka rere tonu atu rā me ki te tira ika, a ki ngā takutai o Ngāti Mutunga. Kei reira tērā o ngā pāpā koakoa inga nei a Tiki Raumati. Tērā pū kōrero tērā minita o Te Āi Mihingare, tērā o ngā uri i mau ki ngā kōrero me ngā toʻutoʻu a ōna kuia, a ōna koroeke i te wai i a rātou. Nā, mā konā ka māwiti ake i roto i te kura maimaiaroa, kiwea, kiwea, oti anō ki tērā uri o Ngā Rauru Kītai me ngā iwi o Taranaki, kia āti urunui. Ana, koia anō rā tērā kua ono atu ki te tira kahurangi i tēnei wā. Kua moe atu rā a ia, ana ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō uriuri, ki te pō tangotango. Ana ka mutu āna kōrero i a ia i roto o Waikato. Ana ka rere atu anō ki tētehi atu o ngā pātaka kōrero e toitū tonu nei i te mata o te whenua i tēnei wā, ko Mo'i Āpau, me āna kōrero waikōrero ake nei i tētehi ui i tū ki Ngā Rauru ki runga o Tauranga Ika Marae. Kātahi ka kōrero ake au mō tētehi o ngā tauparapara, tauparapara tupuna, Nō muri noa mai, ko muri noa mai e tātou mā, ka kōrerotia tētehi o ngā pā. Nā runga i tērā karanga mai e koutou rā e te iwi e. Nā runga i tērā, anei ia te korimako o Taranaki e whakapao atu nei ki a koutou. Me rere atu au ki tēnei o ngā taua naunga ki a Hēmi Sundrin. E Hēmi, ki taku mōhio kai roto i tō pātaka tētehi whakataukītanga kōrero, tēnā, tukuna mai rā ko te whakataukī me ōna whakamārama. Whakataukī, whakawai, whakatauākī, pepeā, kīwaā, kīreū, anei ngā kōrero, tuku i ō. Ko te kōrero tuku iho i te rangi nei, ko tēnei, He rēngā nio, he parāwa nga kau ai. E Kiri, whakamāramahia mai nā te pūtake o tēnei kōrero. Ā, he whakataukitanga kōrero tūturu tonu, kei te kī me rapu atu i te tangata tika mō tētehi mahi, arā, ka riro māne mai, He rei ngā nio, he parāwa ngā kau ai, arā, ko te rei, ko ngā nio nunui o roto i te parāwa. Nō tōna tikanga i rahi tonu ngā kauae o te parāoa e tāi ai te waka uru atu i aua rei ki reira. Nō reira me rapu atu i te tangata tika mō taua mai. Nō reira koia tērā, i rei i ngā nīo e parāoa ngā kauae. Ngā kōrero tuku iho, whakamāua kia tīna.
Koia, he rei i ngā nīo e parāoa ngā kauae. Koira te kōrero kua puta i tēnei o tātou i a Ēmi. Nā, i rongonui pēhā i tēnei i roto i tēnei waka tupuranga nā te kiriata, arā, o Te Kai Eke Toora. Engari, he whakataukītanga kōrero tēnei nō mua noa ake, nō te ao hoatu. E tika ana, e rei ngā nui o Epraoa ngā kauae, nā, e whakamārama ana tērā mō te uiriuiri mō te toʻu i te tangata tika ei mau i te taonga, rei. Arā, ko te, ā, ko tētehi taonga i whakairotia mai i te kauae tonu o te toʻora. Nā, e oki ake ana ēnei kōrero mō te toʻora rawa, Ko ia te tangata o te moana. Ko ia rā tētehi o ngā tino pou o te moana, tōna nui, nunui rawa ake nei tōna kaha. Nā ko tērā ōna kauae, arā, e kauae kaha, e kauae nui, ana ka noho mai rā ko tērā nui me tērā mana, ana ka ū ia ka oua, ana ki runga ki te taonga. Ka whakamaua ki te kakī. Na e oki ake ana au ki tēnei kōrero ki ngā taonga pēnei i te patu parāoa, te mere parāoa, arā, me te reiputa. Ko te reiputa koia tērā ko ngā nio o te, o te tōra ki te mau i te tangata tēnā o ngā rei, ana, ka riro i a ia te mana tonu, ana, o te tōra. Nā rā te nui, nā rā te kā, te pūioio rawa o ēnei taonga te reiputa, tēnei taonga te reiputa. Nō reira, āna, tika tonu, e kōrero ana mō te toʻu tangata, ka toʻu a te tangata, ana koirā ngā taonga ka mau i a ia. Ko te patuparāoa, ana ko te mereparāoa, ēnei ngā taonga, ana he mana kei runga, ko te mana nō roto o Tangaroa ma Tupua. Ko te mana i eke mai ai i reira, arā, i te toora. Nō reira koinei rā tētehi o ngā tino taonga i te wā ka tū mai te tangata, ka kitea ko te tangata tika hei mau ki ngā kōrero, ngā pātaka kōrero a ōna kuia, a ōna koroeke, ana ka oatu rā ko Te Reiputa. ana ki runga ki a ia hei taonga mōna. Nō reira tēnei waka tauki he tino waka tauki. Anā, kua puta mai nei i a koe te wanaunga ēmi, tēnei ka mihi, tēnei ka mihi, ki te wairua o ngā whakaaro i puta mai ai i tēnei o ngā waka taukitanga kōrero. Kāti ake kia piki ake ai au i tēnei wā ki runga tonu i te toora. E tia nei au ko taku tupuna ko Paikea. Paikea e uri nā taku tupuna nā Rauru i eke mai i ngā kāwai o Toikai rākau koinei au e whakamārama ake nei. Ana ka tere haere au i te takutai o Taranaki Roe, ana i te takutai moana mai o Taipakē Ka rere haere au i runga i te moana waiwai, te moana tuatua, te moana oruoru. Kia tae ake ai au i tēneki wā ki tētehi o ōna iwi, a koia ko ia. Koia ko Ngāti Mutunga. He iwi nō roto ana mai o Taranaki tonu ake. Anā, ka tae ka whirinaki atu au ki tēnei koroeke, pūkōrero, pūkākā o Taranaki tonu, ana, ki a Tiki Raumati. tēnei o ngā pāpā ā, noa roto ana mai o Ngāti Mutunga ake, a me ngā iwi o roto o Taranaki, ka tae, ka rua, ko te wā anga ki a ia, ana e pūkōrero, e tapātaka mōio, ā, ka mutu, he tangata, ā, i āpai ake rā i te ripeka o te āi, arā, o te Ingarangi, arā, i te Mingare. I tawa ai i a ia, Nō reira e koa roa, ā, ko koe rā tēnā, kua moe tūturu mai rā ki te ao o te Atua, o te ao rānei, o te ao wairua, ā, ko koe rā koutou ki reira. E tino, ko te kōrero e wai ake nei, ko koe tonu e kōrero ana mō tō iwi, mō Ngāti Mutunga. Me iti o nga korero ka riro pea ki a te rongo i aua korero mo te wa roa. No rere te pataka korero e koro e, e tiki, ka tikina atu ana ko koe ai waki mai enei korero ki a tatou.
Taranaki te maunga, he maunga ti toa, he a, he waipuna koropupuu, ne, Nei rā ahakoa tuki e te poaka, kai te kōrerewa ngā poaka he kotau iwi ki tēnā, e kore nei e mimiti. Nei rā e haere tonu, e pupū tonu, e pupū tonu ana. Nā, koinei te kōrero o Ngāti Mutunga, nē? Ko tō tātou wharekai o te kāinga nei, o tō tātou marae, ko tō marae i kōrero hea, E tō tātou marae i konei, ko te ingoa tūturu ko Te Ruawhekawheka, nē. Erangi nā tauiwi i hara mai ka kōrero rātou, nā ko tō tātou marae ko Urenui. Nā, ki a au nei, kāreau i rongo hēnā ingoa ko Urenui, engari ko Te Uri Nui, nē. Ko te uri nui, nā, ka hala mai a tauiwi, ka, ka, ka korea ko Urenui. Nā, ki a au nei, nā, ko te ingoa tūturu o tēnei kāinga ko te uri nui, te uri nui, he tama nā Manaia, nē. Nā, noa, ko Manaia, ko ia te tohunga i runga i te waka o Tokomaru. Ā, ināianei, ko ngaro he nā, he nā kōrero ināianei, ka haramai ngā, ngā tamariki kia haere ki te whare wānangananga, ka wānanganangatia, ka titiro rātou i roto i ngā pukapuka i tūngia e, e tāu iwi, nā, Kōrero e rātou, nā, koinei te ingoa o te kāinga nei ko Urenui. Engari, te ingoa tūturu ko Te Urinui. Kai te mōhio tātou kei te tīni katoa ētahi o ngā hītori o te ao, nē? Ko kimi he ae inaane kei te titiro atu e nei ra nga nga hitori o te Pakeha me nga hitori o to te tangata whenua e kia na koina koina ke tamate koina te te manukanuka i roto i ahau e ngaro haere nei a te hitori o o A tātou tīpu mātua tīpuna, nē. Ko mate mate katoa ngā mātua, ko, ko wehitia ko ngā, ngā mea pēnei i ahau e tamariki noa iho, engari, ka titiro ahau kei hea rātou. Horekau, ko ngaro katoa, nē, ko wehitia nā ka hala mai wā tātou tamariki, kia, kāre rātou e, e noho ana i runga i ngā marae, nē, Kāre, kāre pēnei i ahau i whānau ahau i runga i te marae. Ngā raua pēnei me te nuinga o ngā tāngata ināianei, ē, i whānau kē rātou i roto i ngā, ngā Pākehā whare kōhanga, nē. Engari ko au whānau i runga i te marae nei, ko au te mea whakamutunga i whānau i runga i tō tātou marae. Te nuinga o te iwi i whānau kē i ngā, i ngā, i ngā kōhanga Pākehā. Te marae o Ruawhekawheka, ko tētehi o tātou marae, noho tata ana ki te marae ināianei, nē, ka haria te wā e murua ngā whenua, ka ngaro haere katoa ō tātou marae, nē, te marae e tū ana i tētehi wāhi tū atu ināiane, na ka haria mai te marae ki tēnei taha na ka karangahia, ka karangahia ko te marae Uranui marae, engari te ingoa tupuna na ko Te Rua Whekawheka. Te awa e Te Uri Nui, a Te Uri Nui te awa, oh yes, engari ko tēnei he ko Te Ure Nui. Ko ngaro ngā ingoa tūturu o te kāinga nei. Ka haramai a Taui ka mea mai, Nei, nei rā te ingoa o a tāku tū kāinga ko Te Urene. Ināi, ka noho i koe, ka kōrero ngā tamariki, ka kokorea atu i ngā tamariki, na kōrero mai ngā whakapapa a Urenui, ē, nā, ka titiro mai rātou ki a au, kāre rātou e mōhio. Ko te, ko te uri nui, nā, he whakapapa, nā, ki tō tātou waka ki a Tokomaru, nē. Ū, ka, ka mutu pea, ka mutu pea. Ka mutu pea ēnei kōrero kua puta mai rā i tēnei o ngā māngai te wā i a ia. E kōrero ana mō ngā whakaroeroenga, e kōrero ana mō ngā iwi o roto o Uri, Urinui. E mea ana te, te taueke nei ko Urinui kē te ingoa tika mō, mō Te Urenui. Anā, koira tētehi o ngā kōrero ka puta mai i a ia, arā, mō, mō tēnei wā anga, mō tēnei o ngā iwi o Ngāti Mutunga. Nā Mēetie o ngā Wakaroero i ngā whenua ana kua puta mai i a ia. Ā, e are i te mea, aku rongo au i tērā kōrero i mua, e kōrero tau au ēnā ki taku taringa ēnā, engari e mihi ana. E mihi ake ana au ki te piki amokura o te koroeke nei. E mihi ake ana au ki te manatū o tēnei koroeke, i a Tiki. Kua reo ki te painga o te wānanga. E kōrero kai tēnā puna, e kōrero anō kai tēnā puna. Na, i mea rā te koroeke nei, a na te, na te tuitui tauiwi, ana i ure nui ai. Engari ko te ingoa tika mō tēnā karangarangatanga a wā i whenua, arā, ko te, ko te, uh, ko te Urinui. Engari no te tuitui a te Pākehā ka ure nuitia, arā, tērā karangarangatanga whenua. Otiano, koinei e te o ngā kōrero, koe rau ki te pai. Ā, me taku whakaaro ake, ā, akuanei pea e minita kē tēnei tangata. Nā, i pērā i ana kōrero. I te mea rā te kōrero mō te urenui, e rua atu anō ngā kōrero. A ko tētehi e kōrero ana mō te urenui o Turi, Turi te ariki o Aotea, me tētehi atu o ngā kōrero mō te tupuna nei o Tokomaru waka, arā koia tērā ko te, ko te maiurenui. Te Maiurenui, ka moe, arā, ki a Wairaka, te tamāhine a Toroa. I puta ai rā ko tērā o ngā tauparapara kōrero, pō, pō, pō i raru ai a Wairaka. Papaka i tū ana ngā tai ki Te Rēinga. Nā ērā kōrero katoa, mō te wai rapea, arā, te temata. o te tāne i ia i a tie e e wairaka i te pō. Awaka i te ata, a, ka kitea ko tēnei tangata e āhua anuanu te āhua. Ana koia tērā, ana ko te maiure nei. Oti nō, i runga i aku kōrero, koinei ētehi o ngā kōrero a ngā mātua, ana ko Tiki Raumati tēnei e kōrero ake nei. Nō reira e mihi ake ana rā e koro, e tangi ake ana e koro, ana ki ō kōrero katoa, Kua puta i a koe he kōrero, he kōrero, he taonga te kōrero. Nā runga i tērā e te iwi kei te aro mai koutou ki te wānanga o Pupuke Te Wānanga i runga i te korimako o Taranaki 94 tā waru te iarere. Mai te rohe o Taranaki ka tikina atu e au ko te kīwai o te kete ka purutia. Ka kite atu au kei tēnā ta o te kete nei ko koe Waikato e pupuru mai ana i to kete. Tērā te wā i tono ia mai ai a Aotea tangata me ki Taranaki. Taranaki ki te kāinga ki Taranaki maunga tonu me Taranaki ki ērā tuangaroe ki Te Whanganui-a-Tara i Kaoki. I tono ia ki a Ariki Tomoki anō te ware a Auau ki te rangi. Anake rā o ngā ware e tau ana ki roto o kā uia moana. Me ngā ononga o tērā ware, tērā tupuna auau ki te rangi kia turi ariki o runga i te waka o te. Koirā i tae mai ai e te o ngā uri rangatira rawa o roto o Waikato ki roto i te wai o turi, ki roto o ngā rauru me ngā tiroanui. Ana, ka tonoa, ka tonoa te iwi ki a are ake ki te tomo anō i te ware o reira. Nō reira i tae ake. Oti anō ko tēnei o ngā wai kōrero te wai ake nei, he tino tēnei o ngā wai kōrero te are ake nei. Koia tērā ko te tau wanaunga, arā, nō roto i a Ngā Rauru, Ngā Tiruanui me ngā karangarangatanga o Taranaki, ā, manu kōrero, te wā i a ia, ā, pū kōrero ngi te korimako o Taranaki tonu, koia tēnei ko Āti Hurunui. Kua oki atu a ia ki te ao o ngā mātua tūpuna i tēnei wā, kei reira ia e takoto ana, tae Ā, e te iwi, koia tēnei e tū ana ki te kōrero mō ngā hononga me ngā piringa o Aotea tangata, o Ruapūtaanga kuia ana ki ngā tūpuna o roto o Waikato. E Āti, kei a koe. Whāia te taputū ki te moa nama o wai e tā mā te waka rongo ake. Whakarongorongo ake ana au e tā rāwai nuku he tā rāwai rangi nū me tae nanau mai rā e Tāne. Ka kau tāua i roto i te awa rā i pikopiko i Iwiti kia mātakitakina tāua e Tatinia Tamano. Māku koe e tiki i te wā o tua o tāna miro e tāna koakoa e tāna rangahau e tāna. E takoto ana te rango i tata i turuturu ana mai e teika, teika o rongorongo e patua mai nei i te kōmorimori au noa ronga ana mai o wai i i o wai a a. Kei reira te iringa o Aotea. Tōna tangata ko Turiku Kawika. E rongo e, whakairi ake ki runga ki runga e turuturu o Witi Waka Maua kia tīna! Tīna! Hauiauhi e! Nāiki e! Tāpiki ai au i tāu pūkeri ka moa ke au i taku toki whakairo kia tarai ai au hakukupu ki te rangi. Ranginui a Tū i onei. Ara namunamu i aere ai ngā mata tuatini ngā mata tuamano o te wā. Mau mai e kake. I te aro tāwaki ki te ao mārama aku pikiamakura a Kotitiraia. Hei whariuriu atu rā ki te pā, ka tanguru mai rā i te ngutu mataku o te tangata. E māi, e okioki, e au te moe. Whāia e i a au te turuturu ua ki runga o Pirongia maunga. Tū mai rā te maunga me awa i pikopiko me awa i mātaratara. Eke nei a Wirunga ki taua e tuku kiriha kui mā a Kora mā e kī ana ai, Kāwhia moana, kāwhia ta, kāwhia kai, kāwhia tangata. Ko te tini o Kāwhia ko te mano o Waikato. Whiua atu rā e te ware! O Karu ki nga tai ngunguru Ko nga waka e patu i nga ngaru Tuatea, ko Aotea, ko Kura-aupō, ko Tokomaru Tu mai a te whare, no u tatau i waka kao mai Me te hoki mārutu rā ki ngā, ā, ki ngā kīwai o te kete. Ko te rawe o te kete rā ko tō tātou nei Kīngi. Ko ia tēnei a whakawhirinaki nei i a tātou me ō tātou tātai kōrero, ō tātou tātai whakapapa. O tātou kōrero e rere nei i te ao, i te pō, i te pō, i te ao. Kai taku Kīngi, noho mai rā koe i te ahurewa tapu a ō mātua ō tūpuna. Rire, rire, au pai marie. Kai te ware, me pēhea taku hoatu? Tērā pea, me oki atu tēnei ki tōku kuia tūpuna i Awaiki. Ko Pāʻiwa, Pāʻiwa ka noho ki Toto, Ka puta mai ko Kuramarotini rāua ko Rongorongo. Whakaarangia e te kōrero, tomoki e te toki ki te wao tuotāne e rua ngā waka. Matahaurua ki a Kuramarotini, Aotea ki a Rongorongo.

Rainui ka noho ki rongo, ka puta mai ko Pōrou. Pōrou ka noho ki Ruaputaanga. Anā te iwi kua tae mai ko ngā ruahine kua tae mai ki te whakanui i a koe. Kia kōrero iti pea au mō tōku kuia a Rongorongo. Rongorongo ka noho ki Turiariki. Ka puta mai ko Tūranga i mua, arā, ko ngā rāuru kītai kua tae mai ki a koe. Ka noho tuarua a Tāne Roroa, arā, ko Ngāti Ruanui kua tae mai ki a koe. Ka noho tuatoru atu taua whānau moana, arā, ko Te Āti Haurui-a-Pāpārangi kua tae mai ki a koe. Tū mai e te whare, e tū!

Me tūrongo! I tīmata mai a Ipo Takataka! Ka kanga, ka karanga atu rā te pāpā ki a Tūrongo, E tē! Mātū! Āpōpō taku tamāhine me tōna ope! Ka haere ki te takatū! Tēnā, ka tū ngā waewae o roto, ā, o rua mā, ki te wanga, i mōmona ai ngā kai a te manu, i ngā kai a te ngaere, ko Whangamomona, me te mahara atu anō ki ōna iwi o Wanganui me Waitōtara. I aria mā i ngā kai o te moana, o te moana, ma te iwi o reira. Poratī atu ai te ara ki Tahora, ki Omapu. I konā taka mai ai tā rāua ko Tūrongo Pēpi, otīā, nō te whānautanga mai o tēnei tamaiti ki tēnei ao ka māuiuitia te waeine. Kātahi ka whakatika atu rā ki Ōpure. Ki te wā mā i ngā rongoā o te ngahere. Ka haere te wā, ka taka te wā, nā wai ā. Ka piki hiwi, ka piki hiwi hiwi. Te kuia nei ki te tangi ki tāna tamaiti. Me te rahi o te kāinga e tū mai i mamao, ko ia ko Tangitū. Tangitū ki Umukaimata, ki Taorua, ki Kahuwera. Ka tūngoungou te māunga ki te tipua o ngā mōkau awa, ko te whare māpou. Areare mai te taringa ki te wairere e tānguruuru ana.

Tae noa mai ki tōna kāinga tuarua, ki Kāwhia Naina, me te kōrero raka, tou kākākawe atu rā ki Waikato ki Te Kiwatiua, i te tiorotanga mai o te pīpī waraurua, Kūī! Kūī! Whitiwhiti ora! E te kura eke! E te pāpā o Hinekeoi! Arohaina mai a Taranaki me te ngarohanga atu o tērā pāpā o tātou a Huirangi. E takoto mai rā ki te kāinga me, te, me, me tōna nohoanga ki te 12 me te whakaaro ake e koro. Ki tōku kui anaka ki a Mereiwa, i ngaro atu rā i te tirohanga kanohi, moe mai e koe, moe mai e koe. Otiā nō ngā rangi tata nei, nō Ōtaira Taranaki ki te āta kōrerorero, mā wai tēnei tūranga e waka ki, arā, ko Whareoka. Ahakoa ki nei pea, ka āta kōrerotia ōna nui, ōna rahi. E te iwi, e koro, e tū, kua tae mai te maunga ki a koe, e tū oʻu mai rā ki mua i ō rahi. Ka tīrā ngā kōrero ki a koe, me huri pē au ki ēnei nā. I karapua mai te kupu whakatau ki runga i a mātou Tainui waka Tainui mana, karanga mai mihi mai. Karanga mai mihi mai ki ēnei nā kua tatū mai ki te whakatairanga i tō koutou koroeke i tō tātou nei koroeke. Tēnei e tū ana me taku whakapae, ko rua puta anga koutou, ko rua puta anga mātou. I runga i ngā tātai whakapapa kua whakairotia ki ngā pakitara o tēnei ware, i tae mai tō koutou tono ki mātou i runga i te pae kua taunga e Taranaki ki te waka o te. Kāore he take tu atu, engari i te kupu aro a e mau roa nei, e mau roa nei. Tēnei a Taranaki Poto e mihi nei ki a koutou me te kōrero o mua rā, e kore koutou e ngaro he kākano i uia mai i runga o Rangiātea.

Ū, e rere ana te weʻiweʻi, e rere ana te weʻiweʻi e tātou mā. Tēnei tangata i āti roa nei tana ako, roa nei tana kuʻu ki roto i ngā kōrero a ngā tupuna, rangaʻau āere ngā taonga tuku iho. Koia tēnei ka tika, kia tū ake a Āti ki te tuku i ēnei kōrero mō te hononga o Aotea,

Ana me ngā ononga nui o roto o Taranaki rawako a Waikato. Na ko te mea ke e waiwaiārea nau i roto i tēnei kōrero ko te anga o te kōrero. E Māori ake nei te anga, tīmata ia i te karakia o Toi Aotea. Na koia tēnā a Aotea i tonoa ki are ki te tā i te kawa ki roto i tēnei o ngā kārangarangatanga. Ana i tae ake a ao pea, ana koia tonu tera ko te waka me nga uri e oki ake ana ki ka uia, e oki ake ana ki te wa i i tau atu ai a Turi ma i te wa i a ratau, e oki ake ana ki era o nga tai karangarangatanga. No reira ka tika tana waka mai i tenei karakia i a Toi Aopea. Kata i a ia ka korero mo Turi, mo Kupe, Te wā i toutou ai a Kupe ki tōna taokete ki a Turi mō te ārenga atu ki te ārenga mai ki tēnei whenua tauhou, ā, ka eke te nui o ana kōrero ki roto i ngā kōrero mō Ruapūtaanga. Nā, ko te tino pūtake ko Ruapūtaanga i moe ki a Watiua i puta mai ko Te Tini ko Te Mano o Taranaki i puta mai ko Te Tini ko Te Mano o Waikato. Nō reira, ko te tino pūtake o ēnei kōrero kua puta mai nei i a Archie, he hononga whakapapa. He hononga whakapapa. Koinei i Māori ai tēnei kōrero. He hononga whakapapa ki ngā kaupapa, arā, ki te whakatūaratanga whare, ana ki, i tū ki roto i a Kāwia. Nā, koirā tētehi uara i me waea e tātou, ko te tuitui mā roto i te whakapapa, e taonga te whakapapa. E taonga te whakapapa e whakapūmau tonu ana i ngā hononga, e whakapūmau tonu ana i ngā ekenga, me te kōrero anō mō Turi i tana moenga ki Waine kē, ana ki a Inekewa, ana i puta mai ai, ā, i roto i ērā kāwai, ana ko tātou anō ngā uri o Waikato, o Taranaki. Nō reira, wāia ko te whakapapa hei tūāpapa, hei anga ā kia āngaia nē, ā, tō ware, ana, ana ko te ware kōrero tērā. Nō reira e āki, ā, e aroha tonu atu ki a koe, ā, nā, ka ngaro tonu atu nei, engari e kore e ngaro, he kākano koe, he kākano ō kōrero, ana, e tuputupu tonu ana, e tuputupu tonu ana i tēnei ao. Hū, me i tēnei wā i runga i a Pupuke te wānanga e wai kōrero anō kei te wai ake. Ko te wai kōrero e wai ake nei ana i tū ki runga ki Ngā Rauru ki te marae o Tauranga Ika. Ko te kai whakaputa kōrero ko Mo'i Āpou, ko te kaupapa o te ui e kōrero ana ngā iwi o roto o Taranaki, Tūwharetoa, Wanganui me ētehi atu kārangarangatanga, Ā, mō te, mō ngā ture e pā ana ki ngā mahi aʻu whenua, arā, mō, me te whakapiripiri i ō tātou tikanga me ō tātou kawa ki ērā āhuatanga. I tae ake te Ariki nei o Tūwharetoa Tumu Te Eueu Oki ki tēnei uiuinga ana o te kāhui maunga me kī ana i tae ake rā ki reira kia kōrerotia ai ngā nukunukuanga me ngā nekenekeanga arā o tēnei o ngā tari ana e kīa nei ko te tari a aʻu whenua me rāuatanga katoa me ngā ritenga e pai ai mō te iwi Māori. Nā runga i tērā, anei a Moʻi e kōrero ake nei.
I rere ra te rangi runga nei pikitanga marae. Heketanga ra te rangi runga nei ra i tina ki runga i tina ki raro. I tina i a Ranginui e tu nei ei ei notia mai ko te rapunga werewere. Me te rei wana tu mai ai e ko Ranginui e tu nei tu wewe te po tu wewe te. Tūwhea wā ngā tātara mō i haria mai rā e koutou ki tēnei whenua tau au. Whatiwhati ana rā ngā pori raua o Rupeiriru rā i arongo rā te whenua ka rongo. Ka rongo ki te maimai a Rua, ka rongo e rongo whakairia ake, tāwhiritia. Ka kake rā anō au ki runga ki a koe i te ao puotu aukiuki. Ko tōna take he maunga kōrero rā kua utaina mai ki runga ki au nō reira koutou i te pō maranga, maranga, maranga mai. Maranga mai rā anō tērā kōrero ao tātau tūpuna i te wā i a Tītokowaru. I tōna aketanga atu rā i tēnā uara i ara mai ai tapaina rā ko tōna ingoa ko Tamarangai. He marangai ko te toto. He marangai rā ko te kaha i te takata i a ia ka patua atu rānā e ngā tūkino rā o Ngai Tauiwi. I ara mai rau i runga i te kaiponutanga rā o aua wā, ara mai rā e aku tūpuna i a Ruaiti Kaipono Maunu tēnā e whakatau atu rā i a koutou. Te maunga kōrero rā e kōrerotia ai nei whakataketake mai te rangi nei. Kia rauraha atu rā ki a rātou tonu. Kia kake atu rā ki te tautara rā noa o tāku maunga. Kei ora te titiro rā. E ki ai rā ko Taupō nui ātia. A ko te awa o te Atua ki Tokoriro tū ware tō ki te wai ariki, tū ware tō ki Kawarau, tū ware tō ki te tonga haramai. Haramai rā i ngā rerenga kōrero, a rātou rā nā rātou anō i kohakoha mai rā. Mai reira ki a te a te titiro. Ka titiro whakatata atu ra ki tāku maunga anō. E ai ko tōna kōrero, i te ware toka a Pai rangi puta mai ai, rangi tuhia, rangi te uria, me ua nuku mano a uri, ara mai rā koutou ngā uri, ngā tāngata. Awa ka tauwiritanga ra ano o tenei mea raua o tenei mea ko ta kupu raua ko ta korero ara mai ra koutou i au i reira ka eke ra ano te titiro ki nga wai pounamu a oku matua piroiroipu orooro nga piharau a te turanga turanga whakiti a te peehi tuoro hara mai ra koutou ka eke nei au ki runga ki te wai tikikiri. E kīia ake nei ko te awa Wanganui. Mai te puruki tuhua ki te puanga ngaru mai te maunga eke noa, ko tātou rā ko te kōrero, ko te kōrero kei te kīia atu rā i te rangi nei, ara mai rā tātou. Ara mai rā ki roto i a Ngā Rauru ki tahi i ōna kōrero, i ōna kaupapa, i ōna tupuna, i ōna pūtake i whakatakea mai nā e tātou i te rangi nei. A kei reira tonu rā Te mahara ki rātou, ina tata nei ka hinga atu, ka hinga mai. Ka rere rā anō, ko te mamae o te ngākau, a ki tērā taha ki rō te a Ngāti Whakaue, i au ka kai atu rā anō ki te Rotorua nui o Kahumatamomoe e te matua, Takoto, takoto mai e moe. Moe mai rā ko koe rā tērā, he waka tinana nei, he waka pau kaha atu rā tēnei mea ko te kupu, i roto i ō mahi i tō wā, a tēnei rā tātou e ngana nei, te waka rī ake, te hāpai ake, te hiki ake rā i ngā kāwai mahi pēnei a koe, arā, e mihi atu ana. I a au ka tū rā ki runga ki te tumu o tōku waka, ki reira rā ka kite atu ara mai e taku Ariki, ara mai e tū. Ara mai kawea mai na o taua tangata ki runga i te kaupapa, he mau nga rongo ki te whenua, a koia tona take i te rangi nei. Ara mai ki a Te Aputa ki Wairau, ko tona whetu piiataata, i ara mai ra i te wai pounamu. He kitenga ka nohi ra no tetei o nga kuia i tona wa. Ka pehe ka tapaa atu au nei i te ingoa ra o te whare? I a ia ka rauroha atu. Kite atu rā tērā whetū, i reira rā ka mārama mai, koia te ingoa, Te Aputakiwairau, ara mai ki āna kōrero, ki tōna tangata. Ara mai rā ki te wāhi e tika ana rā, e whakaae ana rā kia tū mai tēnei kōrero, tēnei kaupapa i a tātou. Tētahi o ngā marae a ō tātou tupuna i a Tītokowaru, tēnei mea ko Te Tohe, i te wā o te maranga i toto, i a tohu atu rā anō i ngā whakahau a tauiwi. Ā pēnei rā tāua i te rangi nei, ka tukuna mataraukora anō tātou, hei wē, hei whawhai mā tātou i roto i ngā rangi tata nei. Nō reira, kāti ake noa māku, ko te nuinga o te kōrero, kei te ara mai, Kāti ake, haere mai koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou! A tēnā tātou katoa! A e moʻi ē, e moʻi ē! A no ko koe anō ka rite ki tō tāua wanaunga, ki a Archie. Kua roa e ako ana, kua roa e rangaʻau ana, ā, koinei ngā ua kua puta rā i tō kōrero. Ā, e, tēnei uiuinga kia matua mārama pai tātou, ko Te Papa Atawai, ko ia te kai, ā, waka kotahi, I tēnei uiuinga i kota i ai ngā maunga, ā, ērā o ngā maunga ana ki runga i Tauranga Ika ki roto o Ngā Rauru. Engari, me titiro atu rā tātou ki te rautaki o tēnei wai kōrero, a Mo'i Āpou. Ā, ka tīmata i te tauparapara ka tika, kia whakawātea i ana kōrero, ka tae, ka rua, ā, tere tonu tana hono atu ki a Titokowaru. Ana, ki runga i a Tauranga Ika Mara, i te mea ko Tauranga Ika tētia o ngā karangarangatanga o Tītokowaru. Koirā te wā i tū ai te pā matua o Tītokowaru, a Akua kare e rātou i pakanga. Ne? I rerekē a, a Tītokowaru i tana ārenga. Engari, i ono atu ki tēnei kaupapa a te papa Atawai, whenua, taiao te kaupapa, arā, ki a Tītokowaru i te mea ko ia te kaipakanga mō te whenua te take. E koe ia te kaipakanga kia ora ai te whenua i roto i a tātou, kia ora hoki ai ngā uri mokopuna. Nā, ka tika tana hono atu ki reira. Kātahi ka rere pātere aere tana aere, te aere a Mohi aue a kōrero nei. Ana ka pātere aere, ka tae i a ia ka whakawiti atu ki te maunga ki Tongariro, me te tika hoki, kei konā atu mu te eueu me te kāwai ariki o reira. Muri i o, ana ka rere ai ia ki roto o Ngāti Awa, a ki Kawerau, a ki te awa o te Atua, ērā kā rangarangatanga, ko Tū Aretoa ki Kawerau tērā, ana ki roto ki o Ngāti Awa. Ana ka tae ia ia ko Oki Kōmuri atu ki te maunga o Ruapehu, ana ka karanga atu rā ki a rātou kia tae mai, me te waka ua i te ingoa o Tupuna o reira ko Pēʻi Tūroa. Ko te maʻi oki a Pēʻi Tūroa i te wā i a ia e pupuru whenua, rite ki a Tītokowaru. Nā, ka tae ia i a ka, a Moʻi ka rere atu, a, ki, ki roto i a Taranaki ka whakauiuia ki rōpū kia piri kia kotaʻi mai ai. A, nā roto i tērā ka tangi oki a Moʻi, ana ki tēteʻi o ngā mate ka rei waka ua ingoa, a i takoto ki roto i a Te Arawa. Nā, he hononga tērā ki ngā mate. Ana, ka tae ia, a, a Moʻi ka oki mai ki Tauranga ika, ka kōrero mo te ware o reira, te āputa ki Wairau. Nā, ko te āputa nei i tētehi rangi paki, ā, kei te witi mai te rā ki Tauranga Ika, ka tere tō kite atu i a Wairau, kei te Waipounamu. Nō reira, ka kōrero ai ia mō tērā. I kōrero hoki ai mō tētehi wetu o te rangi, ko te āputa ki Wairau hoki te ingoa o te wetu. Nō reira, ko te tino o tēnei kōrero i puta rā i a Mohi, e, e onoono, e āere atu ana ki ngā maunga rā. E aere atu ana me te kōtuitui, aere. I aere atu ki Tūwharetoa, ki a Tumu Te Eueu, ana ki Kawarau, ana ki, ki roto i a Te Arawa, i te mea kei reira te mate o tērā wā. Ma ka pērā hoki te pū kōrero. Ka rongo mō ngā mate o te rohe me ngā mate o te motu, me ngana ki te aere pērā atu. Ana ka aere ki Ruapehu i te mea i tae ake a Jay Wilson mā, ana ki tērā o ngā uiuinga. Nā, He tino, ā, ko te tino o tēnei kōrero e pātere te āhua. Nō reira, te tūmanako ia, hei awi, e, awiina nui tēnei mō koutou te unga kei te ako. Tēnā koutou. Pupuke te wānanga e pupuke ana, he wānanga kei te rere, he wānanga kei te pupuke āere. I ngā waka tau ki kōrero. I ngā kōrero mō Ngāti Mutunga, i ngā wai kōrero a ēnei puna kōrero kua rongo rā tātou. Wēnoi i tēnei wāanga ko Te Tauparapara. Ko Te Tauparapara i te uakanga tai o tēnei wānanga a tātou, ko Pokipoki a Te Pō. Ā, anei, kei mua i a tātou ko ngā kupu. Ā, tuatahi e whakamārama te nuinga o te wā ko ngā iwi o roto o Ngā Rauru, ā, Wanganui, Taranaki ka whakaaeretia, ā, i tēnei, i tēnei, ā, o ngā tauparapara. Ka, ka, ā, ka tīa, waatia tēnei o ngā tauparapara. Me, me titiro atu tātou ki ngā kupu. Pokipoki a te pō. Nā, kei te kī tērā, kei te tau nui mai te pō ki runga i a tātou. Pēnei i te kupu hīpoki. Kei te nui te eke mai o te pōuritanga, a te pō, nē, kei roto tātou i te pō, nē. Pukipuki a te pō, popoi a te pō. Ko te popoi a te pō, kei te kōrero tērā ko te pō e uriuri haere ana i roto i te tangata, i roto i te inenga rō o te tangata. Kāre te tangata i te tino mārama e a ana kōrero i mua o tana tū ki runga i te marae. Ko tōna tikanga mā tēnei tauparapara e aui atu i a koe. Ana kia maringi mai, kia puta mai he kōrero. Nō reira, mauma, kei te mahara rā tātou, nē, ka mahara rā tātou. Ka noho koe i te paepae tapu, ka noho, oh, e aku kōrero. Kua tū kē ērā tāngata e a e kōrero māka, ā, kei te pokipoki mai te pō ki roto i a koe, pokipoki atu te pō, pupuai atu te pō. He pō, he pō, ā, kei te pō tonu. Nē, kua kore e kōrero mō te puta mai, he ao, he ao. Nā rā ērā kupu, he ao, he ao. Nā, he māramatanga kua tīmata ki te puta mai, he ao, he ao. Ka wātea, ū, kua āu awatea, kua āu a tau kaʻa mai te māramatanga. He awatea, nē? Pukipuki a te pō, pupoi a te pō, he pō, he pō, he ao, he ao, ā, ka awatea. Tāuriuri ana te kau o te tangata, nē? Ā, tērā. Ana, kei te uriuri are koe ki te kīma kupu, nē? Kei te uriuri are koe ki te kīma kupu. Ko te kau e ai ki ngā, e ētehi kōrero, ko te kauae. Ka pēnei koe? Ka uri ana, oh, kei nei aku kupu, ne? Kua uriuri ana te kaua o te tangata. Ā, ne, ka uriuri ana te kaua o te tangata, ā, ne, ki, ki te kimi mai kei wei ngā, ngā, ngā kupu, ne? Ā, me ui atu ki a Ranginui e tū nei. Nā, me pātai atu ki reira. Ā, ki a Ranginui, ki tō tātou Matua nui i te rangi, arā, ki a Ranginui tonu. Ka riri te kōrero mō te Atu, kei te kōrero mō Ranginui. Ā, māne o mai te mana, te ii, te wei. Anā, māne o atu, o mai ki te kai kōrero i te mana, te ii, te wei, kia tino puta ai, kia tino puaʻo mai ai e māramatanga e taea ai ia ki te tuku i ana kupu. Nō reira, koirā te tauparapara mō tēnei wā e tātou mā. Akona, akona, akona. Wēnā pupuka te wānanga tēnei i te kori mako o Taranaki e whakapao nui atu nei ki a koutou, ki wha tekau mā wā tāwaru te iarere. He rauru Broughton tēnei e kōrero ake ana ki a tātou. Āna, kei te tika e wai ake nei ko tētehi pao, ā, mā koutou, a kāti ake kia whakarongo ake rā tātou ki te pao e wai ake nei.

A te rangimārie te māaki ki runga i a tātou. Ana, e aha ngā wā e tika ana, e pai ana rānei ki te whakatere i tēnei pā? Ā, i ngā wā katoa. I ngā wā rānei e rongo ana koe i te pōuri, ā, e pokipoki mai ana rānei te pō, ana, whakamahia mai rā ko tēnei o ngā pā e ngā tamatāne, e ngā tamawāine hoki. O tino e te iwi kuraʻi māku. Koia tēnei tō koutou reo irirangi a Te Korimako e whakapao ake nei ki a koutou, he nui ngā kai kua ora ia. Ki mua i te aroaro. I ara mai i Wakatupu-ā-nuku, i ara mai i Wakatupu-ā-rangi. Mā koutou e hākari mai, e kore hākari mai rānei. Weno kia tau tonu rā ngā manaakitanga o te kāhui wairua